na kiumia gĩkĩ tũrambĩrĩria na cia mũkũrinũ ũrahetwo kĩraro araumĩria na mbeca ciene aranjĩrire akome gwakwa tondũ nĩkuo gũkuhĩ aroke gũthiĩ thibitarĩ maragwa thaa ikũmi na ĩmwe nĩguo kĩrire cia kĩroko ndamwĩkĩrĩra maĩ ma gwĩthamba ethamba-rĩ ona cai ndekwendaga kũnyua athiĩ Uu, mbeca irarĩ ciakĩ mbeca irarĩ cia mwana cia thukuru ngiri ithano na magana merĩ athomaga secondary mũkerenjũ Ta igue George agĩtaarĩria ũrĩa mũtumia ũyũ aracokire gwĩka. Mũtumia ũyũ nĩ aracokire arambĩka mĩhang'o ya kũmwetha ta ciringi ũrĩire ithanjĩ-inĩ kuona atĩ mũthuriwe ararũĩte ta biribiri cia tũnũgũ akĩmwĩtia mbeca icio. Ndahũra thimũ yake ĩrĩa arahete nĩ fake nĩ kuga ndĩhũthĩkaga. Ndathiĩ gwake nginya Kangangũ, mũtumia ũcio rĩmwe nĩ endagia gathoko o kũu Kangangũ. Ndathiĩ ndaheo namba yake ndahota kũmũbuata njĩre Mũrang'a. rĩu mwagĩũka nginyagia gũkũ mũrang'a rĩu twoka nginya haha borithi anyitwo nĩ andũ amba anengere ngiri inya rĩu atigĩtie ngiri na magana merĩ na nĩkĩo ecero harĩa nĩcio njetereire koguo nĩ etĩkĩrĩte nĩwe ũraiyire mbia Ĩ, augire nĩ oraiyĩte atĩ na tikũiya nĩ kuoya nĩguo kugaga tiekwendaga athiĩ thibitarĩ acoke oke anjokerie nĩwe mũrwaru kwa ica BP ndekwenda kũmenyithia andũ ao nĩ aiyire mbeca mũthigari amũtunya thimũ ahũrĩra mwarĩ wĩtagwo naũ nigetha matume mbeca guku maragwa ii moke marehe Hĩ, akũrinwo amwe nĩ mathũkire akũrinũ tiega marahetia orona ona nĩ gũcambithia kiugo kia ngai koguo akũrinũ memenyerere matige gũcambithagia arĩa angĩ tondũ ti othe oru hena akũrinũ mararuta wĩra ũcio te mwega wa ũici ti kĩonoko mena kĩo atĩ ngavana wa naikuru aikarĩire gĩturwa kĩu ena nda ya new tambi na rĩu

Ĩyo makuo marĩ ingĩ tiga andũ a kanitha. aya wa mĩnyota magatuonia ũhoro Agĩkorwo na pastor pastor etagwo atĩa? Enda arũgamĩte kĩ? tũ- Arũgamĩte arũgame gĩ- gĩtĩ gĩa kĩrĩa etagwo atĩa pastor kĩ? Pastor Pius Mũiru. Kura na ĩkĩrio nayo na arĩ na andũ kanitha. nakuo rwa nyambo mũndũrũme arĩ kũnyitĩkana akĩhahama ndigiri ndigiri nĩ bunda bunda niĩ ndĩronire imbĩte na gũkũ thutha na niĩ ndinagĩa na kuru ingĩ tondũ ndĩrakorire mwanake ũcio ahu- ahingĩrĩtwo harĩa thĩinĩ nĩ thũkangĩtio rĩu ndũngĩkĩmenya ĩrĩ na mũrimũ ũrĩkũ kakĩhoti wĩ ũronire atĩa bunda ĩyo niĩ ndĩramĩkorire yohithanĩtio na gathoko ke hau ĩkohwo ngingo na ĩkohwo magũrũ atwendaga kũmũcina kana tũmũrage

rĩu ũbangĩire bunda ĩno atĩa bunda ndingĩikara nayo bunda ũgwĩka atĩa bunda rĩu no ndĩmĩendirie kana ndĩmĩheane ĩĩ ũrĩa ũngĩmĩenda inyuĩ na inyuĩ atumia mũngiuga atĩa atakĩrĩ mũtugo mwega nĩ mũtugo mũru mũno mũndũ kũnyita bunda agati kũhikania na akorwo ndarĩ na mũndũ agakĩgũra ĩ tondũ atakĩrĩ na mbeca kana agĩcarĩrio akorwo ndarakĩhota kwĩhoera na ngoigua mwĩna thĩna ũngĩ atumia a gũkũ rwa nyambo

wa wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managi ma kiumia